I amola taa ka ma lawor wawac iwi nun Jim onongo tye madit tutwal pingo lok me laro ngom i kom lamego acel ma en onongo kilwongo nyinge ni Katushabe Juliet Kumbeti. Lok pa bili ma kilwongo nyinge ni Patrick Jimmy Oke ma cwalo dwone i kom lok eni. Wabedo ki kero me makone. Amito kong bene kong wanen ka dok wadogi.
Dano mo ma nyinge Katushabe Juliet ma wa ineno bedo lagwok Estate pa jal Muzee mo ma nyinge Kawaki ma yam obedo con i Namasale Town Council, Bunga Cell. Lamewu eni Katushabe owoto ki lapilida ma mege ocoyo waraga bot won kom me acel me Bunga owaco ni gin eni gimito rwatte ki lwak me area enoni kun kikakane ni ma romo eka miya acel Tye pa ladit lyel-li a ka wakke. Pi meno, lok me ngom eno ni, dok cen kare mukato angec me mwaka alip acel ki miya abongwen ki pyera abiro wa abongwen, kuku kuku obedo tye i kin kaki mukene ma gubino kenyo ki jo ma nongo tye kenyo con, omiyo kare neno ni giryemogi-o. Ci lamego eni onongo tye ka temo claiming jami ewgi-ni me dugu cen. Ci dong wanongo ni pe pore me miyo tim ma megwa ma tye on ground macalo DPC ma otelo wigi guwoto kunnu me neno ni giloko ki lwak dok imiyo tam ki lamego-ni Katushabe me neno ni icito gwoki i nyim kot me nongo kony eno-ni. Ya, but ki gu marac ku tyeno eni atye ka nongo report ni nen calo tim ger obedo tye ka kanya nen calo gi wango odi kacel ki yako dyegi ma nongo tye i area ni eno. Kadi atye ka kuro report ki bot DPC kacel ki tim ma mege ma tye i ka kanya peko ni otimme iye.
I odiko lukin gang igi pe obedo yom, man oweko gin guloko gin man obedo me nyuto cwercwiny gwok nyo polic omako aryo adek mo me juko gwok nyo nyuto cwercwiny man ma obedo calo wa i jemo ni. Ma giloko ked gin nongo pe tye kit tim gero mo nongo gitye ka yubbe me cito ka kanya peko me ngom eno ni tye, ka kanya ni omege ni mito bino iye. Ci pe tye amak mo ma otimme. Apwoyo matek.
Amen. Apwoyo tutwal Claude Omona me bedo ki kero me bedo piny me lok ki Jimmy Patrick Okema lalok pa uh, Billy. Pat, lok eni bedo wai pud Popo gik kombeddi kwed matut mitte dok myero ki winy lok ki bot mono lwongo ni stakeholders tutwalle en lamego eno ni Katushabe Juliet ki bene dong Okello Moses kadi bene ni Abilu gutiyo matek tutwal me neno ni jemi ni pe o ka marac kit a lawor wawaco kede ni.
Ngo mutimme i Amolo Tar is a case for learning ni miya acel dano myero gunge kit ma gimito approaching kwede luwadigi. I always sit here and I sit with you, one thing ma kituko pwony ne ceng is approach. Atamo ni kit ma lapidida o approaching kwede dano waraga coyo ne i caro ni wun lucar weng, lukin gang weng myero wubin kany i nino ma kuman, wamito gin ma kuman i loka ngom. Dano bino ma guyubbeo. An, an amito wacci it's a provocation. Iromo bedo ni in aye i won ngom, ento kite iloko kwede nyo kite idwako kwede lok ki dano, ah, bene romo kelo kuku kuku. Kombeddi lawoyi neno ngo ma otimme. An awacci ni ma gin-ni tye ka timme ki gona, ki gona cim ki waya inge ngo? Jemo mo tye matek kombeddi ma pe wacce awacca wucwal lacel, ki cwalo cel mo bene anyutiwu. Ento jemi ma otimme, damages ma jo-ni otimo Emma. Dano cara acel me neno mon ki co weng guweko tic ma gitye timone gitye ka bino ki odoo i cingi. Amito wacci ni that's the worst thing you can ever imagine. Gamente romo kelo peko, romo kelo charges i kom dano cawa mo keken pien weapons me lweny me acel in ingeyo lok kiboko squad. Kiboko squad kikelo pien kitiyo ki odoo me uno dano. Dong ka kineno ni kinongo jo ma i kin gang me Namasali gua gutimo gin ma gitimme-ni, kiromo reto lokke i komgi. Ento pien kingeyo ni they were demonstrating for a worthy cause, ngat mo mukato ka cimo wangi pud dong pe. Lakodi lokke kono kimako nga, kono kitimo ngo, kono kitimo ki roughing dano-ni, I think is not there. But Which for me is good. i tamma mega lok ka ngom tutwalle botwa tung kumalo me Uganda, pe dong i Acholi keken, atamo wa i Lango kwe kwe ka ma kit me lok pa ngomwa tye customary. ma nongo pe calo wa i pa Buganda kany, myero dok kinen matut pien jami eni, eni kitye ka waco jami-ni tye i kom larok lambego Kati Shabe Juliet ento wek wange ni daa, tele, nek tye i loko ngom i kin kaka, i kin omego, i kin, so loko angom mito kong dong kono kwed matut, kono pwony pange tye gino mo ma myero dok kinen pien eni, eni gin ma wangeyo ni wamedde romo kara wa loyo wa eni ma watye ka nenone i amola ata-ni. Lacuc awoc-ci owacci ni, Ngom kaka pi ngommi. Ngom pa famili pi ngommi. Now, people must work hard to get their own space, ka ma gin they own. Ka ma ineno jo-ni tye ka lweny iye-ni, dano, winyo mwate mo wacci, An ari kany dong mwaka pyeradek, lutino anywalogi kany. Ento cik bene ye ni in tek iri i ngom moni makato mwaka apar nongo dong ngomi romo You're doko part of megi. you're part of the the community. Ci gin ma dong tye marac aye ni pol kare pen cik is over pe kineno pen cik pien the constitution is clear, the land the land policy is very clear ento nga ma ngeyo ni in ka ibedo ka moni mwaka apar ngom moni dong myero obed megi? I nongo the same people ma gitye ka laro ngom moni They are the same, they know the law, gucoyo because they gin gitamo ni baba na yanga bibedo kany, kombe dong ka an adongo ki kany myero aryem dano weng ki ingom, it's not the case, dong nyako eni kong miyo acel iwinyo nying kene keken, Katushabe tye ki ngom eka miya acel, mito ryemo dog gangi miya acel ki pyera abicel, tye ka ryemo caro acel, Dog gangi Emma, ket i gang acel acel tye ki dano abic abic, in a smallest family, dog gangi miyo acel En, en, en kwiye, oweko atye itami waco dano ni, adi mogo a? atye waco kany ni ah, loka ngom megwa tung kumalo me, me Uganda myero olokke. I Buganda kany ngom pe romo, pe romo bedo megi entirely. At the end of the day nongo ah, landlord, the overall landlord pud Kabaka. Ah, megwa ni pe timme kumono pien there's divisionism. Ineno ngo atye timme kumeni?

Kadi bene ngom pe mege romo loyo ngom lok angom. Ineno ba, Uganda i lok angom kobedi bedo calo ni in itye ka mito yubo gangi. Ento ka icako yubo gangi pien ingeyo ni itye ka mito yubo ot maleng, pol kare gin itimo ka i umo wang dano. I umo wang dano kini iketo bati wek dano pe onge ngo atimo i nge oti. Kadi ka itye ka yubo ot dano pe gingeyo ngo ma tye iye. Lacen dong i o iketo en bati aye dong fence. Dano bene penyo wa jal ki umo ngo ki umo ot aye dong ngo ma tye ka time. En aye obedo calo corruption i Uganda ni while people are struggling to protect their land protecting of their land protection of their land is very temporary calo bati ma kiketo enni pyem ngat mo keken bino odiko acel yoko pyem tye ki cene neno calo in ipe ki cene konyi pe. Awaci laceng ca, jo mogo tye ma kwanyo ni lacan pe pyem ki lalonyo, but where there is a law, sometimes the local people have a hearing. Oweko ikuku kuku miyo amola ata komedi ni, abili pe ki cik, and abili pe gitye ka donyo i lok angomi, because they don't control the law, they are only supposed to enforce. Lok amola ata ni pud wamedde anyim, pud tye ka cakke acaka, ento wangwa obedo kunu ka kelo manyenne ma tye ka katti.